Concetta Brincat, li jidher li hi l-ewwel rumanziera Maltija li nafu biha, messi tal-istess xorti, bid-differenza li riċerka riċenti qed tfittex li troddilha lura l-importanza li jistħoqqilha.
Ftit snin ilu kkuntattjani Nicholas Bonello permezz ta' Alfred Sant biex jitlobni nara xi manuskritti li kellu f'idejh li kienu tan-nanna ta' tal-mara tiegħu. Issa dawn il-manuskritti rrealizzajna illi kienu fil-fatt rumanzi illi Concetta Brincat kienet kitbet fl-1919 u fl-1922 u allura dawn mhux biss għax kitbithom mara imma għax għandhom ċertu valur letterarju, għandhom Ċerti karatteristiċi li ma narawx fir-rumanzi popolari ta' żmienha ta' awturi bħal Emilio Lombardi jew Arturo Caruana. Dawn ir-rumanzi nistgħu nqisuhom issa bħala l-ewwel rumanzi ta' rumanziera mara, imma anki l-ewwel rumanzi illi joffru perspettivi illi, pereżempju, ma nsibux fir-rumanzi ta' awturi bħal Ġużè Muscat Azzopardi. L-ewwel rumanz huwa ambjentat fil- revoluzzjoni fi żmien ir-Revoluzzjoni Franċiża. Id-dinja Franċiża jidher li konċett ta' brinkat ta' faso, Pariġi nieħu l-impressjoni li ta' faso. Mill-ftit li nafu dwar il-ħajjita u li qed niskopru bil-mod il-mod anki blajnuna tal-familja tagħha jew tad-dixxendenti tagħha, eh, jista' jkun li konċetta brinkat għalkemm twildet bil-klikara u mietet ta' sliema, fl-1870 u l-1940, jista' jkun li għexet għal xi żmien l-Alġerija, ħadet edukazzjoni Franċiża u għandha ċertifikat skont il-familja tal-edukazzjoni Franċiża li ħadet l-Alġerija, probabbilment fid-distrett ta' Kostantin fejn kien hemm eluf ta' Maltin fil-fatt. U nafu wkoll, nafu wkoll għad dejjem skoprejt illi Hi u r-raġel tagħha Vincenzo Brincat siefru lejn l-Alġerija fl-1929. Il-kuntatt mal-Alġerija u ma' Franza huwa huwa qawwi u jidher ukoll fil-vjaġġi ta' ta' uliedha. Ir-rumanzi huma interessanti għaliex Concetta Brincat għalkemm tuża djalogu stilizzat, għalkemm il-karattri jitkellmu b'mod letterarju iżżejjed, Toffri dettalji u tuża metafori, espressjonijiet, xbigħat illi ma ssibhomx fil-rumanzi popolari ftit irħas ta' żmienha. Għandha deskrizzjonijiet tal-karattri, għandha deskrizzjonijiet tal-ilbies, għandha deskrizzjonijiet tal-għamara minn ġewwa. Hemm ċerta Mhux biss letterarjetà, imma anki mħabba nħoss fir-rakkonti tagħha u naħseb li se jintlaqgħu tajjeb ħafna mill-qarrejja Maltin ladarba jiġu ppubblikati fiż-żmien li ġej. It-tieni rumanz ta' Concetta Brincat jismu Sahara de Relis, l-ewwel wieħed jismu Il-Familja de Valere. jew Lewis mitluf ġewwa l-bosk. It-tieni rumanz, Is-Saħħara Nereles, huwa ambjentat fi żmien l-Imperu Ruman. Huwa kontinwazzjoni, biex ngħid hekk, tat-tip ta' lingwaġġ pjuttost letterarju, minkejja l-elementi tar-rumanz popolari Gotiku ta' żmienha, illi nsibu fl-ewwel rumanz tagħha ambjentat fi żmien il-Rivoluzzjoni Franċiża. Hi interessata fl-imħabba, interessata fil-familja, interessata fl-imġieba tajba, interessata fit-taqbida bejn it-tajjeb u l-ħażin, interessata fil-ħajja ta' kuljum tan-nies, tan-nobbli imma anki tal-fqar, interessata fil-karità, fil-ġentilezza, fil-qalb tajba. U dawn huma t-temi li kontinwament joħorġu